Howdy doody pawb, croeso yn ôl i Sianel Pop Di gyda fi Jacob wrth gwrs. Nawr, yn anffodus, fel chi'n gwybod, mae tymor y haf wedi dod i ben a mae tymor y hydref wedi dechrau. Stim mwy o hael i gael boys, mae fe nôl i nosweithiau cynnar a tymereddau oer. Ond, peidiwch â phoeni achos yn y fideo heddi dwi'n mynd i dangos i chi cwpl o weithgareddau allwch chi wneud yn tymor y hydref sydd yn reit tymhorol. Ond, cyn i ni ddechrau unrhyw beth, chi'n gwybod beth i wneud, cofiwch i danysgrifio i sianel Popty, rho thumbs up ar y fideo yma, A gwasgu ar y gloch notifications, neu ni? Ww, jiw jiw. Felly, y gweithgarydd cyntaf, dwi yn mynd i adeiladu blanket fort i gadw ni'n dwym ac yn gyfforddus. O, dwi'n edrych ymlaen i'r un yma. Felly, beth ydyn ni'n aros am? Come on! Felly, yn gyntaf, dwi angen penderfynu sut ydw i'n mynd i wneud yr blanket fort yma. Hmm. Tri, dau, un. O, oh, mae'r seti yn troi mewn i gwely. What? Un cadair, dau cadair, tri cadair, a pedwar cadair. Job da, boi. Wel, gan taw blanced ffot yw e, wrth gwrs mae angen cwpl o blanced iawn ni. Ti mod i, iddo fe edrych yn neis ac i fod yn gyfforddus. Mae rhaid cael clust o ge, come on! Touches bach olaf nawr, ac wrth gwrs mae angen cael to ar ben yr blanced ffot a wedyn byddwn ni wedi gorffen. Amser i testo fe mas nawr, wel, off y ti de! Hei! Watch o'r cadan a'r boi... Da iawn. Hmm, mae yna rhywbeth ar goll. Oh, fairy light. Yes! Maen nhw'n gweithio a maen nhw'n edrych yn ffantastig. Dyna'r blanket fod wedi ei gwblhau. Ni'n symud ymlaen nawr i gweithgaredd rhif 2. Dwi yn mynd i greu cacen banana. O, oh, dwi'n caru cacen banana. Come on de. Yn gyntaf, mae rhaid toimo'r ffwrn lan hyd at 175 gradd Celsiws. Cofiwch i wastad ofyn am gymorth gan oedolyn. Felly, i ddechrau, wrth gwrs, mae angen cynhwysion. Bananas. Menyn. Baking soda, nid baking powder. Halen. Siwgr. Wy. Vanilla extract. Blawd plaen. Ac y peth gore yn y byd! Chocolate chips, come on! Felly, yn gyntaf, mae angen 2 i 3 banana wedi eu pilio a wedyn mae angen dechrau masio nhw gyda fforc. Pan chi wedi gorffen gyda hwnna, rhaid i chi adio 76 gram o menyn wedi toddi. Nesa, adio hanner teaspoon o baking soda, pinch o halen, 3 chwarter cwpan o siwgr, 1 teaspoon o vanilla extract, 1 wy, wy, ac hanner cwpan o flawd. Paid ag agofio'r chocolate chips man! Ac rhoi mix enfawr iddo. Nawr mae'n amser rhoi menyn tu fewn yr padell torth, loaf tray, achos ni angen wneud yn siŵr bod y cacen ddim yn sticio i'r padell. Reit, amser am y rhan pwysicaf nawr, rhoi yr mix mewn i'r padell watcha be ti'n neud Jacob, huu! Good job. Nawr mae'n amser rhoi y cacen mewn y ffwrn am 65 munud neu tan fod e wedi coginio reit trwyddo. Reit, mae fe'n barod, gawn ni weld sut mae fe'n edrych. O, oh, mae hynny'n edrych yn ffab. Ei, mae hwnna yn thumbs up i fi, lovely. Nawr, ar gyfer gweithgaredd rhif 3, Dwi yn mynd i cyfuno'r ddau a dwi yn mynd i cael movie night o fewn y den gan boita banana bread a cwpl o losin. Come on!

Wnes i really, really mwynhau hwnna. Ffordd really da i gwario cwpl o oriau mewn rhywle really gyfforddus yn gwylio eich hoff ffilmiau. Cwpl o syniadau i chi feddwl am trwy tymor a hadref os ych chi'n stuck, os ych chi'n bod, dyna cwpl o pethau allech chi wneud i cadw eich hunan yn brysur. Os ydych chi wedi mwynhau'r fideo yma, chi'n gwybod beth i wneud, cofiwch i danysgrifio i sianel Pop D, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu ar y gloch notifications. Ond, tan tro nesaf, hwyl fawr pawb! Woohoo!